اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہوسن آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلاگ کرینے شروع سرائیکی کلچر دے پاک پاک ویلیج دے پیارے پیارے سرائیکی نظارے خوبصورت آج ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے گھر بیٹھے ہیں تے صبح صبح دا ٹائم ہے اساں ویلاگ سٹارٹ کیتے ہیں

اج دا خوبصورت ولاگ کرینے شروع جڑے رہو سارے چینل نال تہاکوں پیارے پیارے نظارے ڈکھینے تہاکوں سلیم کھوکھے آلا اپنی سٹوری سنڑویسی پیارے پیارے مزیدار لیول دے خوبصورتی ڈکھینے میں گھر بیٹھاں گھر آلیں دی آواز آندی پئی ہوسی معذرت خواہ ہیں بٹ جڑے رہو سارے چینل نال تہاکوں پیارے پیارے خوبصورت نظارے ڈکھیسوں اج دا خوبصورت نظارہ ہے اج دا خوبصورت ولاگ ہے اج ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اور جڑے رہسو تہاکوں تہاکوں اے ڈکھاؤ کہ اساں ماشاءاللہ اج سردیاں آ گئیاں اساں جرسی پاتی ہوئی ہے کیونکہ ہنڑ سردیاں آونڑ لگ گئین نا دوست احباب جتنے وی ہوسن او آپدے آپدے کپڑے سردیاں آلے گھن سگدن کیونکہ سردی آ گئی نا سردی دے وچ تساں کپڑے سردی آلے گرم گرم کپڑے یوز کرنے شروع کر ڈیو سارے کول تاں سردی ہے اساں تاں ویسے گل ویوس آ پاتی بیٹھے ہیں فین نہیں جتنے وی دوست احباب سارے ای وے تاکوں وی ریکویسٹ کرینے گرم گرم کپڑے گھننے شروع کر ڈیو تے اج دا ماشاءاللہ پیارا وی لوگ تھی سی تو تساں جڑے رہو تاکوں مزیدار خوبصورت چیزاں ڈیکھیں نے خوبصورت کلچر چیک وزٹ کرویسوں. تے تہاکوں بڑا خوبصورت ماحول ڈکھیسوں اج دا پاک ویلیج لائیو سلیم کھوکھے آلا جڑے رہو تہاکوں ماحول ڈکھینے باہر دا اج دا خوبصورت پیارا ماحول۔ ویلکم ٹو بیک ویور تساں حریان تھیندے پئے ہسو اے کیا کہ سلیم بھائی بیٹھا گھر اچ تے اتھاں کتھاں آگئے اتھاں اساں ماشاءاللہ آگئے اساکوں ہک دوست نے آ کیتے کال انہاں آکھیا سلیم بھائی آؤ تہاکوں تھوڑا وزٹ کرواؤ ساڈے ماحول دا تساں ساڈے ذرا سرائیکی نظاریاں چ آؤ نا ساڈی دیرے تے ساڈی بھانڑی تے آؤ اساں آکھیا ٹھیک اے بھیجن جی بسم اللہ اساں تہاڈے بھانڑی تے آوینے۔ اساں ویور چلے گیاں ماشاء اللہ انہاں دے دیرے تے ائے انہاں نے بیجی ہوئی آئی پالک، تھوم، دھانڑیاں، ساگ، ساگ تاں ول ساڈا فیورٹ اے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی اے ساڈی شان اے ساگ ساگ نہ ہووے تاں اوہاں کھے چس نی آندی وی بس تے ماشاء اللہ ساگ بیجا تھوم، دھانڑیاں، مولیاں اوندے سبزی بیجی ہوئی اے فرنٹ سائیڈ تے انہاں دا دیرہ اے گھر اے تے نال بیک سائیڈ تے سبزی بیجی ہوئی اے بڑا پیارا ماحول اے۔

تے بڑا پیارا ماحول ہے جڑے رہو چینل نال محبتاں ڈیندے رہو محبتاں ونڈیندے رہو اور تاکو پیارے پیارے سرائیکی نظارے سرائیکی خوبصورتی سرائیکی کلچر دے نظارے تاکو ڈکھیندے رہو جڑے رہو چینل نال بڑا پیارا ماحول خوبصورت آج دا تھیون والا ہے۔ سامنے ڈیدے پے ون اے آ گھر آباد ہن گھر ماشاءاللہ ہن او سامنے لے دیرے دے دوست گیا ودے اس دیرے دے اساں ونڑا یا اساں والی تھاؤں ویڈیو سٹارٹ کر گئی دی کیونکہ ساڈا کام ہے ساڈی مجبوری ہے ساڈا شوق ہے ساڈا پیشہ ہے ویڈیو بنا ونا تے ول نال ہی اساں ویڈیو بنا ونا سٹارٹ کر گئی دی اساں اپنے پیارے پیارے ویورز کو پیارے پیارے فین کو پیارے پیارے دوست احباب کو اساں پیاری پیاری ویڈیو دکھیں دے رہو

ویڈیو وڈی نہ تھے تاں کو پارا پورا اوم دی بانی دا ماحول دکھیس وائی دا خوبصورت اے نال کھیت گھا دا بیجا اے گھا اے گھا دے نال ہی والا گاؤں بیجا اے گندم ویوز اے فصل جیڑی اے نا گھا دی اے گھا دے نال ہی گندم وی سٹارٹ تھیندی پئی ڈیدے پئے وینا چھوٹے چھوٹے بنیاں پاتیوں ہن بنیاں دے نال یعنی کہ رستہ بنایا ہوئے کہ بھئی اے گھا اے فصل اے اے کپا اے اے گندم اے کنڑک اے تے باقی ماشاءاللہ جڑے رہو مابتا منڈی رکھو تاکو پیارا پیارا ماحول ڈکھینے۔ ویورز بڑے پیارے پیارے سامنے بہوں دا دھڑ بھی ماشاءاللہ لگا ہے بڑا پیارا بہوں دا دھڑا ہے اے توڑی وغیرہ وال سٹاک کر گئے نا سٹاک تو بعد جس ٹائم سیزن ختم تھی ویندے ہیں وال توڑی کٹ گئے ہیں کیونکہ توڑی دا سٹاک کرنا چاہی دے ہیں جانور جڑے نا گھاس بوسے دے نال گھاس ہوں دے ہیں سکا توڑا ہوں دے ہیں یہ مکس کر کے وال جانوراں کو کھوایا ویندے ہیں یہ تو ماشاءاللہ گندم ہے ساری تے اس ٹائم دیکھ دو گندم دا حالی سیزن کہیں تے اے ماشاء اللہ بننا اے بننا گھن کے وینا انہاں دی بانی تے باقی انشاء اللہ جڑے رہو سو ایویں محبتاں ڈیندے رہو تو کو دکھینے ہیں اگاں دا ماحول کیا خوبصورتی ہے اے بھی بس دیکھو ماشاء اللہ تلے بہ کے تو کو دکھائیے ویڈیو بنا کے بڑا پیارا خوبصورت سریکی نظارے سریکی خوبصورت پیارے لیول دا اے گندم یعنی کہ گندم پرلی سائڈ دے اے ساگ رایا ساگ سرسوں دا ساگ رایا اے او چیزن ماشاءاللہ انشاءاللہ اج دعا کرے سو تو گواج دا ویلاگ سدا پسند آسی ویڈیو تھوڑی وڈی تھی دی ویندی ہے واچ کرے سبسکرائب کرے فالو کرے شیئر کرے اج دا ویلاگ تو کو پسند آسی اور ایویں سارنا محبتہ منڈی رکھو بھرا ایک سپیشل لسٹ دعا کرے سی تو کو تے کامیابی چاہے سو اور انشاءاللہ تعالی اے سامنے علی بھانی اسا ایتھے وینے ہیں بھانی تے گپ شپ کرینے ہیں بلا تاکو زندگی بخیر خوبصورت پیارے وی لاگ نال تھی سو حاضر تے اے ہے خوبصورت دا محال ساگ سرسوں دا پیارا ساگ اور خوبصورت ساگ توڑی دی دھڑ وی نال ہے ساگ وی نال ہے تے ماشاءاللہ آج دا خوبصورت وی لاگ تاکو پسند آسی جڑے رہا سو سارے چینل نال محبتاں ونڈی آسو اینویں تہاکوں اساں پیارے پیارے سرائیکی نظارے، سرائیکی دیہات تے موسم دے نظارے تہاکوں ݙکھیندے رہسوں۔ اے ہے ویور بڑا پیارا اور خوبصورت تھوم کھیلاں بݨا کے نالیاں بݨا کے کھیلاں بݨا کے اتے تھوم لایا گیا کیونکہ تھوم گھر دا ہووے تاں بڑا پیارا اور لذت اور سواد آندے اسے راستے توں اساں ماشاء اللہ چل کے آئے ہیں۔ اور اسے راستے توں چل کے اساں واپس ہی ونجنا ہے تے باقی میں جڑے رہو محبتاں ونڈی رکھو اے سامنے والا بوٹا بگیچہ ہے امب دا باغ ہے امب دا بوٹا ہے بڑا پیارا اور خوبصورت بگیچہ امب دا اساں ایستا ایستا ویڈیو بنے دے وینے نال پہنچ دے وینے تے انشاءاللہ تعالی تو کو ساڑا ویلاگ پسند آسی دعا کرے اللہ پاک سا کو فرصت و تفیق اور حمد دیندہ رہے اساں تو کو پیارے اور مزیدار اور خوبصورت ویلاگ گھن کے حاضر تھے اور اللہ حافظ